טו העוו א קאנווערסעישאן וויט הים ענד טו ריוויזיט אלל דאס אינספירעישאנעל סטאף דעט ווי העוו גאטן פראם הים אווער די פעסט פיו יערס, נאופ, נאט אווער היער, לעטס סי ווער הי איז, אה, דיס וועי, וואו האו חברה דאס איז מעסיוו, אה מ'דארף שוין א בעל, לעטס רינג די בעל, לעטס סי, אופס. סאו גייס וויטאוט פורדער אדו איך האב דא מיין חבר רבי אידל, רבי אידל, האו אר יו רבי אידל, סאו נייס טו מיט יו. דואינג אמעיזינג.
אקעי, לעטס גאו העוו א סיט דאון און לעטס לעטס טאלק. אלרייט. אקעי, סאו איך זיץ דא מיט מיין חבר רבי אידל, רבי אידל איז נאון אין די יהדות החרדית און די חרדישע און די חסידישע וועלט אלס די מנהל פון מכון להשיג, ווער האט נאכנישט געהערט פון להשיג? פאר מיך פערסענעל רבי אידל דאס איז א איטס א ווערי היסטאריקעל מאמענט און איט ברינגס מי בעק א לאט אוו גוד מעמעריס פראם אבאוט כ'מיין איך בין געווען אין קלעס נומבער ק ו אדער ק ה איף איי רימעמבער קארעקטלי גראדע אינטערסאנטע זאך פאר איך בין ארויסגעגאנגען פון דערהיים איך בין וואוין דאך אין לעיקוואד היינט בין איך געווען אין מיין גאראזש אראפגעטראגן עפעס כ'האב אריינגעבאמט אין די אין די להשיג פאלדער דארטן איי מין ס'איז נישט מיין גאראזש איז נישט קיין גאראזש מיט באקסעס ס'איז געלעגן אויפן שעלף איך האב עס געעפנט איי ניו איי וואס קאמינג הער כ'האב אביסל אריינגעקוקט און איט בראט מי בעק די מעמעריס און חברה איך מוז ענק זאגן סתם אזוי איך בין אימפרעסט ביקאוס ווען איך בין געווען אין להשיג צען יאר צוריק האט מען גערעדט פון א קליינע פלאץ ביי די קארנער פֿורטין און פֿופֿציק עס איז געווען צושטופט און עס איז נישט געווען קאמפארטעבל דא מען קומט אריין דא א אפיס ס'איז א פלאץ ס'איז א מכון יעצט קען מען עס אנרופן מכון להשיג לייק דיס איז און ווען רבי'דל האט דעמאלטס געזאגט אז מען נעמט סוקסעספולע מענטשן און ווערן נאך מער סוקסעספול. דיס ספיקס פאר איטסעלף. סאו לאמיר אביסל לעטס טעיק די שיפט אווער צו רבי אידל און לאמיר הערן וואס רבי אידל האט צו זאגן. סאו נאמבער וואן רבי אידל ווי לאנג זענט איר שוין אין די ביז האו לאנג אר יו אין די אין די אינדעסטרי? ביי די וועי איך גיי נישט מיט די טייטל ר' איך גיי מיט פלעין די טייטל שלומי. ס'איז איך מיט דיר. אה סאו אקעי סאו ווער גאנא דא דיס איך מיט דיר ביוטיפול איי לאוו איט. סאו האו ווי לאנג ביסטו שוין אין די. איך פיל אז איך מיט דיר איז אלעמאל די בעסטע וועג חוץ אויב מ'ווייסט יעדער וועל אנדערש ווייל ס'נעמט אוועק די מרחק צווישן מענטשן. אקעי.
אז ס'דא א רבי אדער עפעס דארפסטו אנרופן איר. אבער איר איז שוין א גוף שלישי. איך מיט איר זענען די זעלבע לעוועל. איך מיין ווען מענטשן געבן שלום עליכם איז אויך אויף די זעלבע לעוועל. מען האלט זיך גלייך. ס'איז דא א געוויסע, א איד האט א געוויסע גלייכקייט איינער מיטן צווייטן אזוי קען מען ארבעטן איינער מיטן צווייטן. ארייט סאו יעצט ווען מיר שעקן.
ארייט סאו ברוך השם אזוי ווי דו זאגסט דער פלאץ. זעהט ארויס אז אביסל אנדערש ווי ס'איז געווען דעמאלטס ברוך השם. וואס ס'איז איז די וויזשען, די וויזשען ס'האט זיך נאר געהאט דעמאלטס, זיי האבן געלערנט דעמאלטס, איינער פון די שיעורים האט גערופן א חזון, א חזון, אזוי ווי שבת חזון, חזון ישעי' בן אמוץ. דו ווייסט פארוואס איך געדענק די נאמען חזון? נו. ווייל דא אין להשיג איז געווען א תלמיד וואס האט געמאכט דעמאלטס א חזון, און איי רימעמבער איט, ביז זיין חזון איז געקומען

סאו דאס איז דאס איז פון דארט געדענק ליגט מיר אריינגעלייגט די די די ווארט אין קאפ א חזון פון דארטן כ'מיין דעטס וואן איט כ'האב געזען איין פלאץ. באט די די די ווי זאגסט האסט געזען איין חזון ברוך השם זעמער דא זוכה געווען צו זען הונדערטער אויב נישט טויזענטער חזיונות וויזשענס מענטשן וואס כאפן זיך על כוחות זיי האבן יעדער האט געוואלדיגע כוחות יעדער מענטש האט געוואלדיגע כוחות רוב מענטשן קענען קוים א קליינע קליינע חלק זייערע כוחות. וואס אונז טוהן מיר דא, אונז געבן קיינמאל נישט קיין נייע כוחות פאר מענטשן, ווייל דאס באלאנגט פארן באשעפער, נאר דער אייבערשטער געבט כוחות פאר מענטשן. אונז לאמיר זיי וויסן, להודיע לבני אדם גבורתם, אונז לאמיר וויסן פאר מענטשן וואסערע שטארקייטן זיי האבן. וואסערע שטארקייט האט שלומי וועבער, וואסערע שטארקייט האט יודל מעלבער, יעדער האט זיך זיין יוניק שטארקייט. פיינד דער אינער סטרענגט.
פיינד דיין סטרענגט, פיינד דיינע כוחות, פיינד דיין יוניק מעלות וואס דו האסט, אונז לערנען דא אין קורס אז יעדע מענטש האט יוניק מעלות וואס קיינער אין די גאנצע וועלט האט נישט. מאך א משל אז אז מ'דארף א סקרו דרייווער איז א האמער גארנישט ווערט, מ'דארף א האמער איז א קאר גארנישט ווערט, אז מ'דארף א קאר איז א שיף גארנישט ווערט, און אז מ'דארף א שיף איז א עראפלאן גארנישט ווערט. נישט צו זאגן אז יעדער האט די זעלבע כוחות, אבער יעדער האט זיך זיין יוניק כוחות, און די וועלט איז צוזאמגעשטעלט, מ'דארף האבן יעדן איינעמ'ס כוחות. די גמרא זאגט א את הכל עשה יפה בעתו, זאגט שוין די משהו דארטן א זיע מנוסה, זאגט די משהו זיע מנוסה, זאגט די גמרא אז די דזשאב רופט מען שוין אויס ארבעים יום קודם צי עס ער בלייבט וואס ער גייט ליב האבן, פארוואס? ווייל זאגט די משהו מען דארף האבן די גאנצע וועלט זאל ארבעטן צוזאמען, קען דאך נישט יעדער ארבעטן אין א פענסי דזשאב, מעג דאך יעדער יעדער איינער טון א חלק, סאו יעדער איינער וואס ביי אים פענסי, וואס ביי אים איז געשמאק, וואס ער האט די כוחות דערפאר, די אנלי פראבלעם איז, זינט זיי האבן א בעל הבחירה, מ'קען ווערן ביזי, אה, דאס פאסט מיר נישט, וואס וועט יענער זאגן, כ'האב מורא, בפרט קינדער וואס זענען געווארן אסאך קריטיקירט ווען זיי געווען קליין, טראכט איך, כ'וויל אויסזען ווי יענעם, כ'וויל אויסזען ווי דעם, דער וועט נישט האלטן פון מיר, יענער וועט נישט האלטן פון מיר, כ'קען נישט מאכן אסאך געלט פאר דעם, נישט מאכן אסאך כבוד, ממילא ווערט עס פארשאטנט, ס'ווערט ארויפגעלייגט מיט שוחד, אזוי ווי די וואסער וואס דארף זיין קלאר, א מענטש דארף וויסן וואסערע כוחות ער האט, לכאורה וואלט יעדער מענטש געדארפט וויסן וואס זיינע כוחות זענען, דאס וועט זיין זיין דזשאב, דאס וועט זיין זיין לעבן, האט ער מיר זיך אפגעגעבן מיט זיין גאנצע לעבן, אין די מין טיים ווייסן נישט רוב מענטשן, נישט ווייל ס'איז שווער צו זען, ווייל ס'איז שמוציג, די וואסער איז אויך געשאקלט, מיט וואס איז עס אויך געשאקלט? מיט כל מיני סעלף דאוט, כל מיני חשבונות, אונז העלפט מיר דא אוועקטרעטן די חשבונות, קלאר צו מאכן וואס די כוחות זענען, דיעלן מיט אלע זייטיגע זאכן עס אוועקרוקן, און א מענטש ווערט געוואר וואס זיינע כוחות זענען, ווערט ער אנסטאפעבל, א פאליש פאוערפול פראפעשענעל. און דאס איז א זאך וואס מען וואס איך קען עס אליין מעיד זיין און כ'רעד צו אינגעלייט וואס זענען געווען און כ'האב זיי געקענט פאר זיי זענען אריינגעקומען צו להשיג און מען גייט נישט כ'גיי נישט רעדן פון מיך היינט באט איך כ'רעד פון אנדערע אינגעלייט וואס איך קען זיי פאר זיי זענען אריינגעקומען צו להשיג און אלל אוו א סאדען די אינגעלייט זענען מענטשן וואס זענען זענען געווארן זייער סוקסעספול סעילס לייט זענען געווארן סוקסעספול מלמדים זענען געווארן סוקסעספול מענעדזשערס ביקאוז דעי העד די אביליטי עז יו סעד, טו פיגור אוט וואס זייער כוחות זענען, און נאו איינמאל זיי ווייסן וואס די כוחות איז, איז איט א לאט איזיער טו פאליש איט אפ און טו שלייפן, נעמען דעם דיימאנד, וואנס זי ווייסן ס'איז דא א דיימאנד יו רעדי נאו ווער טו, הייבט מען אן וויסן ווי צו גיין. דו זאגסט אז דו קענסט עס צייכן גלייך, איך קען אויך איינעם, מיך אליינס, וואס מיינסטו האב איך געעפנט ארגענעזעישן, די קאמפאני? איך האב דיך נישט געקענט פארדעם באט. קאמפאני האב איך געעפנט פאר מיר אליינס, איך האב געזען איך בין א נארמאלער מענטש, איך פלעג מיך ארום דרייען און טראכטן, איך וויל בעסערע קאמיוניקעישאן סקילס, איך וויל בעסערע לידערשיפ סקילס, ווי לערן איך דאס? אין א היימישע פלאץ, אין א היימישע אטמאספערע ווי מען פארשטייט זיך. איך געדענק איך האב אמאל געבלאזן שופר אין מונקאטשער בית מדרש נאך שחרית אין די וואך, קומט צו צו מיר איינער און זאגט מיר, אוה, דו מוזט זיין וואס געווען אין להשיג, זיך יא, האב איך שוין אריינגעלאזט דארט אפאר מאל, ער קען מיך נישט, ער האט ליכט, מ'איז עפעס להשיג, מען קען הערן אויף די בלאזן, א מענטש וואס איז זיכער ביי זיך, ער בלאזט, ער בלאזט שופר, מען זאגט דאך פון צדיקים אזא ווערטל, אזא א דרך צחות, מען זאגט אמאל שטעלט זיך אריין ווי דער שטן שטעלט זיך אריין דעם שופר, ער איז טאקע א מלך זקן וכסיל, אבער נישט אזא נאר, טאמער איינער קען שטעלט זיך שוין אזא שופר, בדרך כלל א מענטש א מענטש ווייסט נישט וויאזוי, אזוי ווי די גמרא זאגט אויף שופר, חכמה ואין לה מלאכה, ס'איז א געוואלדיגע חכמה, אז מענטשן האט אזויפיל חכמה, אזויפיל געלונגענקייטן, מענטשן זענען בלאקט, זיי גרייטן זיך נישט צו, ווייסן זיך נישט וויאזוי זיך צוצוגרייטן, מענטשן האבן כל מיני פראקרעסטינעישאנס, אומזיכערקייטן מיט זיך, און מ'נעמט אוועק, מ'בויט אויף דעם מענטש, מ'נעמט אוועק אלע אומזיכערקייטן, מ'בויט אויף דעם מענטש שטארק. און וואסערע כוחות ער האט קען ער פרעקטיסן זיין חכמה, אוודאי א חכמה וואס ליגט אין א מענטש, עס איז נישט אויפגעבויט, עס איז סטאק, עס איז א חכמה תקועה בלב, עס ליגט אין זיין הארץ און עס ווערט קיינמאל גארנישט געמאכט, און די חובת הלבבות זאגט אז יעדער האט אזעלכע כוחות און טאמער נוצט ער עס נישט אדער ער געפינט נישט זיינע כוחות, ער טאר קיינעם גארנישט נוצן. ס'קען זיין אז אין די בית החיים איז פיל מיט מענטשן וואס אויף זייער מצבה שטייט גרויסע שבחים, אבער דאס איז נאר א קליינע חלק ווער זענען געווען, ווייל נישט נישט נאר די עולם האט זיי נישט געקענט, זיי אליינס האבן זיך נישט געקענט, זיי האבן נישט געוואוסט אפילו וואס זיי קענען אקאמפלישן, ווייל אטאמאטיש וואס זיי האבן געטון האבן זיי געטון, אבער פון יעדע מענטש אין די חובות רבבות איז באהאלטן ריזיגע געוואלדיגע כוחות, פשוט מען דארף אראפגראבן, מען דארף אראפגראבן פונקט ווי מען גראבט אראפ צו טרעפן א מים חיים, ביים מים חיים דארף מען אראפגראבן, דארף ער אויך גראבן בלאקעדזשעס? דארף ער אויך גראבן סתם אזוי אויפצובויען א מענטש כדי צו זען וואסערע כוחות ער האט? איינמאל א מענטש ווערט געוואר וואסערע כוחות ער האט, הי ביקאמס פאוערפול, אנסטאפעבל, ער האט אסאך סיפוק, אסאך צופרידנקייט, ער ווייסט וואס צו נוצן, ער ווייסט וואס צו טון, ער דרייט זיך נישט ארום די גאנצע טאג טראכטן, איך בין נישט אזוי דער, איך בין נישט אזוי יענער, איך דארף טון וואס דער טוט, וואס דער יענער טוט, איך דארף טון וואס איך טו. מיין ליין איז, שלומי, לייף איז נאט א קאמפעטישן, יו שוד נעווער קאמפיט וויט אדער פיפל, אנלי וואן קאמפעטישן רבותי. יארסעלף יו שוד בי יור אן קאמפעטישן עמט מיי בעטער דען יעסטערדעי, די סעים אר ווארס, דעטס א גוד קאמפעטישן טו העוו, העוו סאמבאדי עלס עס א קאמפעטישן, וועגט דאס דזשעלעסי, קנאה, שנאה, גאווה, תאווה, כבוד, אלע מיני זאכן, מען דארף האבן אויף די וועלט כבוד, אבער כבוד וואס וואס שטארקט די מענטש'ס כח איז כבוד איז די אמת'דיגע כבוד, כבוד המדומה, פאלשע כבוד, מענטשן וואס האבן א גאנצע צייט ביז יעצט יענער רעדט זאגן, קען אפילו באשטיין מען זאל זיי אויסרופן א שוואך וואס זיי האבן נישט. כ'ווייס ער גענדיגט גאנץ שס, ער קען זאכן וואס ער קען נישט. ער נעמט זיך אפילו אונטער זאכן וואס ער קען נישט. אבי עס זאל זיין איינער וואס זאגט אז ער קען. איינער וואס ווייסט זיינע כוחות. ער זאגט, איך וויל נישט קענען אלעס. איך וויל נישט קענען אלעס. איינער פרעגט מיר אמאל, דארפסט מאכן א קלאס, אראפצונעמען, אראפצונעמען אביסל סעלף עסטיעם פון מענטשן. אזש דא מענטשן וואס רעדן זיך איין זיי קענען אלעס, זיי ווייסן נישט, דאס איז די קלאס, דא איז די קלאס פון בן תורה בחור, ס'דא מענטשן וואס קומען אריין רעדן זיך איין זיי קענען אלעס אין די גאנצע וועלט, זיי ווערן געוואר, דו דארפסט נישט קענען אלעס, לאז צוגיין צום אמבוד ווער ס'קען גוט דאווענען, לאז ליינען ווער ס'קען ליינען, לאז מאלן ווער ס'קען מאלן, זינגען ווער ס'קען זינגען, און דו וועסט טון וואס דו קענסט, יעדער מענטש קען ווערן בעסער וואס ער איז, אבער נישט יעדער דארף קענען אלעס, נישט יעדער, מענטשן וואס האבן א שוואכע סעלף עסטיעם טראכטן די גאנצע צייט איך מוז קענען אלעס וואס יעדער איינער קען, טאמער נישט בין איך גארנישט ווערד, ס'הייבט זיך נישט אן, דו מוזט קענען וואס דו קענסט, דו מוזט דיך אויפבויען, און דו נעמסט אויס דיין כבוד פון ווער דו ביסט אמת'דיג, נישט וואס מענטשן טראכטן דו ביסט, נישט איינרעדענישן, ווער דו ביסט אמת'דיג.
סאו. איטס סטיל מעספערייזינג און איטס איים טרייאינג טו רעפ אראונד מיי ברעין וואס דו האסט דא געזאגט ביגאס פארוואס כ'גיי עס אנרופן איז עס אביסל א עקסטרים ווארט האסט מיך אויפגעברענגט דא א גאנצע באנטש פון טראמא און ביי די וועי איך בין געזעצן אין להשיג ביי איינמאל בין איך געזעצן מיט מיין פאון. רבי אידל האט מיך צוגערופן נאכן שיעור, נאכן קלאס, ער זאגט מיר, איף יו פלען אן קאמינג היער סינד מי א פאון פליז קום נישט. נישטא קיין חכמה, סא קומסטו להשיג דארף מען לערנען. דארף געדענקן, להשיג איז א ריזיגע אינוועסטמענט, סאיז אווער האנדערט אווערס, סאיז א לאט אוו מאני, א לאט אוו טיים, סקען אסאך סיריעס פיפל, מיין אחריות איז אז יעדער וואס זיצט דא זאל זיין א סעטן מיט אנדערע מענטשן, ס'קען נישט קומען א סוקסעספול מענטש, היילי סוקסעספול, נישט קיין חילוק צו ס'איז א ביזנעס אונער, צו ער ארבעט און צו א סעילס פערסאן, בקיצור איינער וואס ארבעט אויף זיך, זיצן לעבן איינער וואס זיצט אזוי, מאך א שאו און איך העל צוהערן. אויב אזוי אויב איינער האלט נישט ביים ארבעטן איז עס מיין רעספאנסעבילעטי אז ער זיצט נישט דא. כדי יעדער וואס ער זיצט יא דא איז פולי קאמיטעד, פולי רעדי טו ווארק. עז יו ריעלייזד אין די אין וואט איי סעד א מינוט וואס כ'האב געזאגט א מינוט צוריק, האב איך געזאגט קודם א שיעור נאכדעם האב איך געזאגט טשעינדזש צו א קלעס צו א א קלעס ביקאוז די חילוק צווישן א שיעור און א קלעס איז א שיעור איז איינער זאגט פאר און אזוי זאגט פאר דאס להשיג די קומסט נישט צו קיין שיעור דא די קומסט צו א עקטשועל ווארקשאפ איינע פון די ערשטע זאכן וואס איך געדענק איז מען שטעלט זיך אויף און מען בויט אויף לייק געט אוט אוו די געט אוט אוו יור באבל געט אוט אוו די קאמפארט זאון שטעל דיך אויף און שריי דיין נאמען מיין נאמען איז שלומי וועבער יעדער שטעלט זיך אויף און די ביסט לייק נע נישט גוט נאך בעסער.

און סלאולי יו געט דעיר, באהאלט אביסל, זאג ארויס קלאר ווער דו ביסט, וואס דו ביסט, וואט יו אר אבאוט, איף יו וואנט טו אפראוטש אין ביזנעס, איף יו וואנט טו אפראוטש סתם אין סאושעל סעטינגס, יו העוו טו בי עיבל טו אפראוטש מיט א זיכערקייט, מיט א שטארקייט, אדערווייז יו קענט בלעים פיפל וואס רעספעקטן דיך נישט, עקשעלי סיי שטייט אין ספר תולדות יעקב יוסף, ער זאגט אויף אויף די משנה און אין א מילי, אויב א מענטש קוקט זיך נישט אן שטארק און ער רעפרעזענט זיך נישט שטארק, מילי, וואס ווילסטו האבן פון אונז? וואס זעמער אונז שולדיג אז דו אליינס האלטסט נישט פון דיר? וויאזוי קען מען אונז האלטן פון דיר? נישט דארפסט זיך אהער שטעלן שטארק. א מענטש דארף נישט האבן קיין באגאבונג, דארף נישט טראכטן פון זיך אינגאנצן טאג. אבער ווען מען טראכט יא פון זיך, דארף מען נישט טראכטן פון זיך גארנישט. מען דארף מען דארף האלטן פון זיך. אקעי סאו לעטס לעטס לאמיר אביסל אריינגיין אביסל אין די היסטערי פון ווי להשיג איז אומגעקומען איז אפירגעקומען, האו דיד דיס העפען, ווי לאנג קודם כל שטייט שוין להשיג?
להשיג איי טינק איטס פיפטין יאר, טווענטי טען איי טינק.

דאס אויכעט, איך רעד אבער נישט פון, איך רעד שוין נישט פון די וואס קומען אן צו צענער, אנצוקומען צו די טען יער מארק איז שוין ווי מען זאגט ער דארף האבן רחמים וחסדים, און חוץ פון די רחמים וחסדים דארף עס האבן, דארף עס האבן א אידל מעלבער זאל עס ראנען, אדער א להסק גרעדזשועט זאל עס זאל עס אריינגיין דערמיט, מען דארף האבן די קאנפידענס, פון ווי האסטו גענומען די די, וויאזוי ביסטו געווארן אינספייערד אריינצוגיין אקעי דאס איז וואס איך גיי טון, איך גיי דערפון מאכן א ביזנעס, איך גיי דערפון מאכן א פרנסה, און שטייצעך, ווען איך בין געווען אין להשיג האט עס געסאונד ווי דו קומסט דו טוסט עס מיט די גאנצע הארץ, פארשטייצעך ביקאוז יו אפרישיעט וואט יו דו ענד יו לייק וואט יו דו, באט מענטש דארף דאך לעבן אויך, בזית הפכל תאכל לחם, א מענטש מען זאגט אים א מענטש דארף מאכן פרנסה, די ענדיגע אימעיל צאלער ביי א דאלער ביזנעס ווייסט איך קען מענטשן וואס טוען זייער סאך ביזנעסעס און זיי טוען עס מען זאגט אים האט נישט קיין ברירה ער גייט צו זיין פעי טשעק, דער יונגערמאן וואס שטייט אין די גראסערי ביי די רעדזשיסטער

און אסאך מאל האבן מענטשן ליב צו טון זיך צו שפילן אין דער האביס, א האבי איז נאט א ביזנעס, א האבי איז וואט יו דו אן דע סייד פאר פאן, אמאל מאכט זיך א האבי ווערט שוין פון דעם א ביזנעס, איינע פון די זאכן וואס מ'לערנט אין די קורס וועגן סטרעס מענעדזשמענט איז איינע פון די ענינים רעדט מען פון האבי, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס האבן געמאכט א קליין אזא זייטיגע האבי און פון דעם איז שוין ארויסגעקומען א ביזנעס אויך, און טאמער דא א איד וואס ער מאכט פון זיין האבי האט ער מאכט ער פון האלץ.

אז ס'פירט דיך נישט זאלסט טון וואס דיינע כוחות זענען, סאו איווען דאו איטס ווערי עקסייטינג, אפילו ס'קען זיין מ'מאכט אסאך געלט, סאו עס לאנג עס די עקסייטמענט איז דער, ביקאוז די ליין איז גוט, עס איז דא אסאך מענטשן דעי לייק די אוטקאם, דעי לאוו די אוטקאם, זיי מאכן אסאך געלט, אדער זיי מאכן אסאך סיפוק, אסאך כבוד, מענטשן רעספעקטן זיי, מ'רעדט פון זיי גרויס, זיי זענען אויסגעברענט פון אינעווייניג, זיי האבן נישט קיין א טראפ געדולד דערצו, ביקאוז איטס נאט הו דעי אר, איטס נאט וואט דער מענט טו דו אן דיס ווארלד, וואס איז א מענטש דארף טון? וואס דארף א מענטש טון? קען יו געס? דער חובת הלבבות זאגט אז וואס א מענטש דארף טון, האט ער באקומען כוחות מער פון הימל, איינער באקומט כוחות גופניות'דיג ווייל ער דארף קענען שלעפן פעקלעך און זאכן, איינער דארף באקומט כוחות פון שכל, איינער אין עמאושענס, יעדער האט זיך זיין סעט פון כוחות, איינער קען גוט ענעלייזן זאכן, איינער קען גוט נאמבערס, קענסטו דיך פארשטעלן אז פון הימל געבט מען איינער זאל קענען גוט נאמבערס כדי ער זאל זיין א פיילאט? איך ווייס נישט וואס איז שייך אט די צוויי זאכן, אבער א פיילאט הייסט מער מער א בכבוד'יגע דזשאב, ער פליעט אין הימל, הגם איך, ס'דא א, איך האב אן אקאונטענט דא, א. א באקאנטער וואס איז סיי סיי א זיין דעי דזשאב איז אן אקאונטענט אדער א פירם און זיין האבי איז זיין א פיילאט ס'נישט קיין סתירה אבער ס'איז א האבי ס'נישט קיין ביזנעס ס'איז א האבי אפשר דאך אמאל טראגן איינער מאכן אפאר דאלער פאר אויך אויף די זייט נו מה טוב וואס וויל מען מאכן פון דעם געלט כ'האב געזען אז מיט די צייט ווען כ'האב געטראכט פון מיר וואס זאל איך טון פאר מיין לעבן, אין וואס זאל איך מיך אריינלייגן, אין וואס זאל איך פילן אז איך נוץ מיינע כוחות ריכטיג. איך האב מיך אלץ אריינגעלייגט אין פארשידענע אנדערע זאכן, איך האב מיט די צייט געזען, יא, איך ענדזשוי צו לערנען, איך ענדזשוי זיך אויסלערנען זאכן, איך בין גוט אין דעם, אבער נאך א שטיק צייט ווער איך אזוי ווי פויל, נישט אינטערעסירט, האט נישט קיין כח, איך הייב אן צו פילן איך קען לאזן א האלב פון מיין קאפ אינדערהיים און נאך אלץ טון די דזשאב, איטס טו איזי פאר מיר. און מיי בעסט געס איז, כ'בין נישט אין הימל, אבער מיי בעסט געס איז אז דער אייבערשטער האט מיר נישט געגעבן די כוחות צו זיצן דערויף און גארנישט טון דערמיט, פשוט כדי צו שטופן די צייט. כ'זוכט עפעס דעט וויל פולי ענגעידזש מי. סאו מיט די צייט וועל איך אנפאנגען איינצוזעהן אז רוב סוקסעספול מענטשן קענען טון רוב דזשאבס אין די וועלט. וואטעווער יו פוט יור מיינד טו איט, איף יו אר א סוקסעספול פערסאן, יו פוט יור מיינד טו איט, יו וויל דו איט. יו מייט איווען מעיק מאני ענד סימפעק ענד קאוויד, וואטעווער יו וואנט. באט יו נאט גאנע בי פארפילד, יו בי פארפילד ווען יו העוו טו יוז אלל אוו יור כוחות, איך האב געזאגט פריער חובת הלבבות, צו מאכן א משל, א פייגל וואס זיין דזשאב איז צו כאפן פיש פון די וואסער, האט זיך א לאנגע מויל, איינער מיט א קורצע מויל טרייט צו כאפן פיש, יו העוו טו ווארק ווערי ווערי הארד, איך זעה אסאך מענטשן וואס גייען אריין אליין ווייל איך זעה יענער ארבעט אזוי געשמאק אין דעם, ער מאכט אסאך געלט, איך וויל אויך, און קענער מאכט אויך געלט, לאו דווקא, קודם כל למשל איינער גייט אריין ריעל עסטעיט, ווייל דארט מאכט מען אסאך געלט, אויך איז דא זייער אסאך מענטשן וואס מאכן גארנישט קיין געלט דארט, נישט נאר מאכן, פארלירן די לייב. פארלירן געלט. און יעדער ליינט עס אזוי. סאו ווער מאכט ווער פארלירט? די משנה זאגט להתפלל למי שעושר ונכסים שלו. אבער אבער אז די מלך וואס וואס איז אזאנע סולם כולו בטובו בחיים בחסד ורחמים, ער געבט אונז די כוחות זאגט די חובת הלבבות. און ער געבט דיר דיינע כוחות, זיך ווי דיינע כוחות פיטן. האסט א לאנגע מויל, מסתם דארפסטו דארפסטו פון ערגעץ ארויסשלעפן דעם פיש. האסט גוטע הענט, האסט א גוטן קאפ, האסט פארשטייסטו געוויסע ליין געוויסע זאכן. כ'האב מיט די צייט איינגעזען, כ'האב געטראכט, מענטשן האבן ליב צו פרעגן שאלות, כ'האב ליב צו העלפן, כ'האב ליב צו מען א טייל צו נעמען די דיטעילס פון יעדע זאך, פארשטיין די סיסטעם וויאזוי עס ארבעט, כ'האב ליב אויסצולערנען, און אין די פראסעס פון אויסלערנען כ'בין א מלמד, כ'בין געווען, כ'האב געהאלפן מענטשן אין טערעפי, פארשידענע זאכן, צו צונעמען נישט אויס אויסלערנען, אבער נאך אלץ האב איך געזען אז מיין יוניק שטארקייט וואס מיט דעם ווי איך יוניק לעטס סעי די טאפ פייוו פערסענט אין אונזער סביבה איז ספעסיפיקלי אין העלפינג סוקסעספול פיפל ביקאם מאר סוקסעספול און איך געדענק איך בין אריינגעגאנגען אין די ליין מענטשן האבן מיר געפרעגט יא באט וואט קיינד אוו ליין איז דעט ס'איז נישטא אזא גרויסע ניד ווייסט ווער איז א טערעפיסט פאר צובראכענע מענטשן א מענטש ווייסט און אמת איך פלעג זאגן אזוי איך האב געליינט ערגעץ גוד איז די ענעמי אוו גרעיט א מענטש גייט גוט, און וויל אבוויעסלי ער וויל ווערן בעסער, ווען עס איז גייט אים געהאקטע צרות, ער קען נישט, ער האט נישט קיין ברויט אויף אויזן, ער געט זיך נישט דורך מיט די ווייבן, עס איז נישט קיין שלום בית, עס איז געפערליך די מצב, קען זיין אז ער כאפט מיין טאג ביים קאפ, אקעי, איי גאטע דו סאמטינג, איי גאטע גאו פאר טעראפי, האבן מיר מענטשן געזאגט, ווער א טעראפיסט, טו עפעס וואס א מענטש וואס קומט אן צו דיר בעל כרחו יענו ווען ער מוז קומען, איך האב געזאגט, עס איז א שיינע פלאן, ס'איז איינעמס כוחות, נישט מיינע. איך קען, כ'האב געטרייט, כ'האב געלערנט אסאך, סייקאלעזשי און טעראפי, פארשידענע זאכן. מ'אנאלייזט אונז, היפנאטיסט, כ'האב אסאך געלערנט. אבער כ'האב געזען מיט די צייט, מיין ספעשל כוח צו העלפן א מענטש, איז לאו דווקא ווען ער האט עפעס א בעגעדזש. ס'שטערט מיך נישט, יעדער האט בעגעדזש, דאנט ווארי. ס'שטערט מיך נישט אז ער האט. מיין ספעשל כוח איז צו לייגן דאס פאר א צווייטן. כ'מאך טשעק טערעפי, דער וואס דארף טערעפי זאל גיין, אדער פארקערט, נאך די קלאס זאג איך אסאך מאל פאר מענטשן, ווער ס'דארף טערעפי זאל מוחל זיין גיין, און ער זאל נישט עס אנקוקן שטאטס טערעפי, דאס איז נישט שטאטס טערעפי, דאס איז ווי מען נעמט די מענטש, מען עקסערסייז זיינע כוחות, מען מאכט אים אויף די קאפ. מענטשן אינערהאלב זיך ריעלייזן אז זיי דארפן טערעפי דזשאסט פון דורך גיין דעם קורס. שור. פארשידענע זאכן, א מענטש גייט דורך די קורס און ער בויט זיך אויף, ווערט אים נתגלה א געוויסע שוואכקייט וואס ער האט, וואס ער גייט נישט ווערן אויסגעהיילט דורך זיך אויפבויען, ער דארף גיין איינער זאל אים אויסהיילן, דאס איז א געוויסע טראומע וואס ער האט, א געוויסע פראבלעם וואס ער איז דורכגעגאנגען, און אסאך זאכן וואס מענטשן האבן געמיינט אז זיך קאן מען נישט אויסהיילן אז מען מוז גיין צו טערעפי, שטעלט זיך אויס, מען דארף נישט גיין פאר טערעפי, כ'האב אסאך טערעפיסט וואס שיקן אהער זייערע מענטשן, זאג איך לאמיר זען, קודם בוי דיך אויף, החזקתו והוא ישא לאיש, מאך פון דיר א מענטש, מאך עפעס פון דיר, און מען וועט זען אז ס'בלייבט איבער. ס'איז דא א קלימאקס, דער קען אריינגיין אין די ברויך. און נאכדעם איז ער א שטערקערע מענטש, ער קען דיעלן מיט זיך, פארקערט, אסאך, איים פראוד טו סעי, אז זייער אסאך להעשה גרעדזשועטס גייען נאכדעם צו אסאך אנדערע קורסעס וואס האבן צוטון מיט תורת הנפש, ווייל זיי ווערן לייף לאנג לערנערס, זיי האבן צו זען וואס מיינט דאס א מענטש וואס בלייבט נישט סטאק. אינטרעסטינגלי, איך זאג אלעמאל, מענטשן ווייסן א קינד, ער איז א קליין קינד, דארף קויפן נייע שיך, נייע הויזן, נייע העמעדער,

אין יור סעלף ענאף אז מען קען ארבעטן אויף זיך און קען שטייגן ווייטער. אינטשערסטינגלי איך האב די מאמר איך בשעת מען רעדט מיט די דברי בוי און מען האט לעצטענס גערעדט עפעס א נקודה וועגן סטרעס וועגן תפילה האב איך געזאגט אז א מענטש וואס דאווענט נישט ריכטיג ער דאווענט נישט גוט פלייסיג ער דאווענט נישט קנעקט נישט אמת'דיג ביים דאווענען ס'איז נישט ווייל ער גלייבט נישט אין גאט דער עווערעדזש מענטש ווי אונז אנשים כ א קייען אויפוואקסן ביי ערליכע אידישע עלטערן מיט טאטע מאמע, עס איז איינגעבאקן ביי אונז, אז עפעס גייט גוט ברוך השם, ווען עפעס גייט נישט גוט איז בעט מען פונעם אייבערשטן, ברוך דיין אמת, וכדומה, אלעס איז איינגעבאקן, מ'קען זיך נישט ארויסזען דערפון, ס'איז נאר די קאנעקשאן וואס קען אמאל פעלן, איז פארוואס איז, נישט ווייל ער גלייבט נישט אין גאט. ער גלייבט נישט אין זיך. ער גלייבט נישט גענוג אז ער איז דער מענטש וואס האט די רעכט צו רעדן צום באשעפער, און דער באשעפער שטייט ווארטן אויף אים. דאס איז א שארפע לשון תפארת שלמה לעצטע וואך אין די, זאגט די תפארת שלמה אז היינט דער אייבערשטער איז אין גלות, עס איז אזוי ווי א ארעמאן וואס שטייט ביים טיר און ער בעט פאר א דאלער, ווען עס גייט א מענטש גוט שטייט ער נישט ביים טיר בעטן א דאלער, דער אייבערשטער איז אין גלות אויף ער גייט צו יעדע איד, געב מיר אביסל תורה, אביסל תפילה, אביסל קאנעקשאן, אביסל חסד, עפעס טו פאר מיר, ווייל איך דארף עס כעני העומד בפסח, יעדע נדבה איז אים גוט, א קוואדער איז גוט, עפעס איז גוט, אבער א מענטש דארף גלייבן, איך בין עפעס ווערד, איך, איי קאונט, און איך בין וויל פון מיר עפעס, דאס קאטס אקראס די גאנצע מענטש, וואס מ'לערנט דא אין די קורס איז, די רוחניות, די גשמיות, די ביזנעס, די שלום בית, די חברים, ס'איז אלעס איין זאך, ס'איז איין מענטש, די מענטשן וואס לעבן עקסטער, אין ביזנעס איז ער א גוי, און אינדערהיים איז ער א איד, אין בית מדרש איז ער כ'ווייס נישט וואס, יעדע פלאץ איז ער עפעס אנדערש, יו אר וואן פערסאן, און אלעס וועגן דיר, און אלעס וואס דו טוסט, אינדערהיים און אויף וועקעישן, אין זומער און ווינטער, אין אלע מיני זמנים, דו ביסט דיך, און יו האב טו בי פראוד, יו שוד בי טינקינג טו יורסעלף, ווען מיי לייוו איז בינג פלעיד אן קעמרע, ווייל אסאך מאל ווען מ'איז אן קעמרע ווייסט באהעפט מען, יא? יא? אזוי האט ר' יוחנן זאקל געזאגט, יהי רצון שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם. טינק טו יורסעלף, וואלד יו בי אקעי אר פראוד איף דעי פלעי בעק די קעמרע וואס האסט געטון? טאמער נישט, היערס די סעד פארט,

בי פראוד אוו יורסעלף. ביהעיוו יורסעלף און א וועי דעט יו בי פראוד. ווען א מענטש איז נעגעטיוו אדער נעסטי אויף די ראוד אדער איך ווייס נישט ווי צו א צווייטע מענטש אפילו ס'איז אנאנימעס אפילו ס'איז אנליין און ער שרייבט א נעסטי קאמענט באט ער ווייסט ווער ער איז און ער וואד העיט פאר פיפל טו אנמעסק אים און זאגן אוי מ'ווייט מ'ווייסט ווער עס איז אונטער די פעיק נעים איך זאג איינער איך האב א עצה פאר אלע אגרעשאנס אויף די ראוד אויף די לייסענס פלעיט שטאט די סטעטשו אוו ליבערטי דא ניו יארק פאר א פיקטשער פון דעם מענטש איי דאנט טינק פיפעל בי אגרעסיוו עני מאר יעדער בעהבן פארוואס ביקאוז פיפעל אין קאר אויפן ראוד ווען איך מעג איך מיך פרעגן וואלסט געוואלט א ווידיאו זעהן ניין ניין דעמאלטס אויב וועסטו טוה עס נישט אינעווייניג פאר דיר ביקאוז יור מעסינג יורסעלף אפ יור מעקינג יורסעלף לייק יו דו פייוו דיפרענט פיפעל יור וואן פערסאן. וואס האט די זעלבע וועליו סיסטעם איבעראל, סיי אין ביזנעס און סיי אין בית מדרש. אויב אמת און צדק און יושר פאר דיר וויכטיג, איז עס וויכטיג נישט נאר בשעת'ן דאווענען, ס'איז אויך וויכטיג בשעת'ן ביזנעס, און יו העוו טו בי פראוד אוו יור סעלף און וואט עווער יו דא. איך האב אמאל געהערט א סעיאינג, יענער זאגט נעווער טריי טו מיעט יור הירא. ליינסט א בוק, א גוטע בוק, און לייק יו גאטע יו גאטע מיט איט.
סאו די קוועשאן וואס כ'האב דיך געפרעגט דעט לעד אס אינטו דיס אינטו דאס לייק ווער איט סטארטעד אוט האט בעיסיקלי אין מיין קאפ יעצט גענומען די גאנצע סלענג פון פון דאונט טריי טו מיט יור הירא און עס אוועקגעוואשן ביקאז מיין וויו ביז די מינוט איז געווען יידל מילבער לייק און וואט איי סי רייט נאו אז דער יידל מעלבער וואס איז היינט דא איז אמאל געווען דא, און הי סטארטעד אוט ווי אונז אלע הייבן מיר אן, סאו וואס מען זעהט דא מיט דער מענטש מיט וועמען איך זיץ דא יעצט האט נישט אנגעהויבן דא, הי דידנט סטארט פון די טאפ, ער האט אנגעהויבן, ער האט געטרייט פון איין ביזנעס צום צווייטן אזוי ווי אסאך אנדערע, אזוי ווי ניינטי פערסענט פון רוב מענטשן, איך מיין איך קען נישט צופיל מענטשן, למשל מיין טאטע פארקויפט שוין לייף אינשורענס פערציג יאר, ס'איז זיין ערשטע דזשאב וואס ער האט געטון, איך ווייס נישט וויפיל נאך מענטשן וואס זענען אזוי ווי אים, וואס דערנאך די ערשטע זאך די סטאקער אוט און די האסלד און אדער, און גלייבט מיר גייט אריין מיט דאס מיט רייד, און אין מיין קאפ האב איך מיך אינוויזשענט אידל מעלבער סטארטעד אוט עט די טאפ, ניין אידל מעלבער האט אנגעהויבן אין די באטאם דזשאסט לייק עוועריבאדי עלס, וויטש מינס איט וואס א סערטען סוקסעספול מיינדסעט דעט יו העד, וואס מיט די מיינדסעט, מיט די סוקסעס מיינדסעט, וואס האט מיין אינגערמאן געזאגט נישט לאנג צוריק, ער האט נישט קיין דזשאב. איך האב אים געטראפן אין בית מדרש עלף אזייגער אינדערפרי. ער זוכט א דזשאב. זאג איך אים, דו זוכסט א דזשאב? איך האב פאר דיר א גוטע עצה. שטיי אויף יעדן צופרי זעקס אזייגער.
זאגט פרשת מעריב ביז אכט אזייגער. יא, באט צוויי ריזענס. נאמבער וואן, דער זיין מער מעורב ווערער צו דיר וועסט דיך דרייען צווישן סוקסעספולע מענטשן יו מייט באמפ אינטו איין יעמאנט איך זע אין דא זעקס אזייגער אויף וואס טוסטו איך זוך א פונקט עטץ וויסן לייק ער זעט אינגערמאן וואס שטייט אויף זעקס אזייגער איז א סיריעס אינגערמאן סעקאנד אוו אלל האב איך אים געזאגט וואס גייט געשעהן איז וועסטו אויפשטיין זונטאג זעקס אזייגער ביי צען אזייגער האסטו שוין אריבערגעשטופט פיר שעה פונעם טאג און דו ביסט שכוח שוין ארויס פון דיינע ציינער סאו גייסטו אנהייבן טון עפעס עס וועט נעמען צוויי דריי פיר טעג און יו גאנא עקטיוולי סטארט לוקינג פאר א דזשאב און יו וויל דו פיינד סאמטינג ווען יו עקטיוולי לוק גייסטו. אן דיס פוינט, איז ווערי פאוערפול פוינט וואס דו מאכסט, אן דיס פוינט זאג איך פאר מענטשן, טשעק איף יור וויזשן ענד יור עקטשועל העביטס מעטש, ביקאוז איף יור קורענט העביטס, וויאזוי דו פירסט דיך אויף, מעטשן נישט ווער דו ווילסט זיין, יאל נעווער געט דער, דו גייסט נישט די לייטער, דו ביסט אין דיין קאפ אויפן צענטן שטאק, די לייף דעט יו ליעד דאז נאט מעטש אפ, יור עקטשועל העביטס, ווען דו גייסט שלאפן ווי דו שטייסט אויף, וויאזוי דו פירסט זיך אויף, דאזענט מעטש, האו וועל יו געט דעיר. האסט געזאגט זייער א גוטע זאך, די לייטער. סאו איידער געווען, סאו ווען מ'האט א וויזשען, מ'האט פריער גערעדט וועגן וויזשען, מ'האט א וויזשען איז פשט, די רגע דו איידענטיפייסט וואו איך וויל אנקומען, בעיסד אויף וואסערע כוחות איך האב, פריער האט מען געזאגט מ'זאל נישט אנפאנגען ביי וואס מ'וויל טון, וואס מ'האט ליב צו טון, וואסערע כוחות מ'האט, און נאכדעם זען צו ס'מאכט סענס פאר די מענטש יעצט ליב צו טון, דעמאלטס מאכט מען זיך א וויזשען, דעמאלטס הייבט מען אן צו זאגן אקעי, איף איי וואנט טו געט דעיר, קען איך דיך נישט מיט מיין קארענט העביטס קען איך נישט, איי גאטא טשעינדזש מיי העביטס, איי גאטא ביקאם א דיפרענט פערסאן, איי קענט פראקרעסטינעיט, איי העוו טו מעיק דעסיזשענס פעסטער, איי העוו טו שאו אפ די טייפ אוו פערסאן וואס פיט אריין אין יענע שיך, איך דארף אויפוואקסן, איך קען נישט גיין מיט בעיבי פיס און מיט טאטע שיך, איך מוז אנפאנגען צו ווערן א טאטע יעצט עז איף עז איז איך טאר זיך שוין קודם קויפן דעם ברייטן היט אדער דעם לעקסוס, באט איים סעיאינג סטארט טינקינג, דו איי מעטש, דו מיי דעילי העביטס מעטש

וואט ווי קאל א מידלייף קרייסיס סאמטיימס, ווען פיפל געט טו א פוינט אין לייף זיי סעי, הםמ, וואט איי האב אימעדזשינד איטס גאנע ווערן מיט מיר, מער סוקסעס, מער תורה, מער גדילה, מער, וועל, ס'איז געוואקסן די צייט, ס'איז געוואקסן חובות, ס'איז געוואקסן חתונה מאכן קינדער, איט דידנט העפען, און איט דאזנט לוק לייק ענימאר דעט האוו א פעט פאר וויקטארי, איי האוו א פעט טו געט דער, סאו יו גאטע סטארט נאו, ווער יו אר רייט נאו, די טיפיקעל עידזש גרופ וואס קומט אין דער קורס איז עניוועיר צווישן פֿערציק

צו מ'זען אסאך מער סוקסעספול אין ביזנעס, בויען נייע ביזנעסעס, נייע קעריערס, מ'דארף נישט קוקן ווארט די לעצטע פאר יאר, ווער איז געווארן פרעזידענט, נישט קיין יונגע מענטשן, מ'קען ווערן, מ'קען אנפאנגען צו ארבעטן זיכער ביי די אַכציק, ביי די סעווענטי פייוו, ס'איז נעווער טו לעיט. באט די די איינער פון די איינער פון די עלטערע גרעדזשועטס דא פון דאס האב איך מ ער האט א דזשאב ער ארבעט שוין אין א קאמפאני איז א סעילסמען אין די פוד אינדעסטרי שוין יארן לאנג און איך האב אים געפרעגט אמאל לייק צען יאר צוריק און להסיק ביסטו געווען א סעילסמען פאר די קאמפאני אזוי צען יאר שפעטער ביסט נאך אלץ וואס האסטו ארויס גענומען פון די קלעס האט ער מיר געזאגט אז ער די רילעישאנשיפ וואס האט אים געהאלפן בויען מיט זיין ווייב מיט זיינע קינדער מיט זיינע אייניקלעך זאגט ער ער ער ברעכט זיך קאפ לייק וואי הי דידענט דא דיס ווארק פארטי יערס ערליער קארעקט סאו ס'איז לאו דווקא אסאך מאל אין ביזנעס ווייל וואס איז באשערט פאר א מענטש צו מאכן, נישט אז די גייסט קומען צו להשיג און די גייסט באקומען די כוחות גייסטו יעצט גערענטירט ווערן א מיליאנער, יו גאוינג טו ביקאם א בעטער פערסאן, די גייסט זיין מער קאנפידענט צו וואס די גייסט טון גייט זיין מיט געשמאק, זאלסט האבן די קאנפידענס עס צו קענען טון. און די איידיע איז טאקע אז מען רעדט פון געלט ביקאוס ס'איז א דבר תלוי במידה ובמשקל און מ'קען עס מעסטן, אמאל האב איך ארויסגעגעבן אזא בוק פון אסאך להשיג נייע ביזנעסעס, סוקסעספול ביזנעסעס, שיקט מיר איינער אריין, פרעגט מיר איינער איך קען אריינשיקן מיין פעמילי פיקטשער? די סוקסעס איז נישט נאר געמאסטן אויף די ביזנעס.
זאג איך יא יא, אבער קען איך נישט ארויסגעבן א בוק פון פעמילי פיקטשערס? אין ביזנעס לאזט זיך לייכט אזוי זאגן, אבער אמת, להשיג דאזענט טשעינדזש דזשאסט די ביזנעס, איט טשעינדזשעס די פערסאן. דאס מיינט ס'געט א נייע מהות פאר די מענטש. ס'האט זיך אמאל אפגעהויכט מיט אפאר טולס, אפאר זאכן,

איט טשעינדזשעס די מהות פון די מענטש, איטס א ריעל ווארק אן יור סעלף, וועל איט וויל בי פענסיער, איך גלייב מ'וועט מיך אראפגריסן די טיר אויב מ'וועט לערנען דא וויאזוי פיקסט מען די ווייב און די קינדער יעדן איינעם די באבא איז נאר נישט זיך, אנפארטשענעטלי די אנלי וועי טו פיקס עוורי וואן אראונד יו סטארטס וויט יו,

איך בלעים דיך נישט פארוואס דו קוקסט אזוי אויס, באט ס'איז א שפיגל, סאו יו סטארט דואינג די רייט טינגס און אלל אוו א סאדען וועסטו זעהן פיפל קאנעקט בעטער וויט יו, איווען פיפל וואס קאנעקטן נישט אזוי גוט מיט אנדערע מענטשן, מיט דיר יא, פיפל טראסט יו בעטער, פיפל וואנט טו דו ביזנעס וויט יו, פיפל סאו סאו סאו העלפט אין פערסענעל לייף, אינדערהיים, מיט די ווייב, מיט די קינדער, אן א שיעור מענטשן, איך לייג איין די שינדלער וויזשן, זיין וויזשן איז געווען אוועקצושטעלן דאס שלום בית, און ער איז גערעכט, די גרעסטע מתנה וואס א מענטש קען געבן פאר זיינע קינדער איז אז טאטע און מאמע האבן זיך שטארק ליב, זיי זיי רעספעקטן זיך, זיי געבן געבן כבוד איינס פארן צווייטן, קינדער וואקסן אויף אין א זיכערע פלאץ, אין א סעיף פלאץ, סאו ווען ווען זיי ארבעטן ווייטער אויף זיך דארפן זיי נישט ארבעטן אזוי ווייט אויף זייער סעלף עסטיעם, זיי קענען אויפבויען סעלף עסטיעם אויף א סאך העכערע לעוועל, פון גוט טו גרעיט, זיי דארפן נישט קומען צו קיין צובראכענע מענטשן, דארפן נישט אזויפיל טעראפי, רוב טעראפי וואס מען דארף האבן איז פון דורכגאנג וואס איז געווען שווער, צו אינדערהיים, צו אין מלמדים, צו מיט חברים, כל מיני שווערקייטן מענטשן האבן געהאט, עלטערן וואס די גרעסטע מתנה זיי קענען געבן איר קינדער איז האבן סעלף עסטיעם, וויאזוי קענען זיי האבן סעלף עסטיעם? איינע פון די ערשטע זאכן איז אז זיי זעען אז די טאטע און מאמע רעספעקטן זיך איינער דעם צווייטן, פילט ער זיך אין א סעיף פלאץ, די צווייטע זאך מען געבט זיי אסאך אטענשאן, צומאס לעבן מען, מאכט זיך וויסנדיג פון זיי. דעפענעטלי נאט טו אווער קריטיסייז דעם, וואס דאס שלעפט אראפ דעם מענטש. אנשים מענטשן הערן אין זייער קאפ, ס'ווערט אזא אינער וואויס אין זייער קאפ, סאמטינג איז ראנג וויט אים, טעללינג אים סאמטינג איז ראנג, איי דאנט נאו עקזעקטלי וואט, באט עפעס איז קרוקעד מיט מיר, עפעס איז ראנג מיט מיר, איך געדענק נאך, כ'געדענק שוין נישט פונקטליך וואס, אבער עפעס געדענק איך, סאמטינג וואס געדענקט מיר יא, אסאך, למשל אז ס'דא א קינד וואס ליבט צו רעדן אסאך, הער נישט אויף צו רעדן, ווער האט דיך געפרעגט, סאו, מיין דאס איז געווען דא א יונגערמאן וואס האט געזאגט, זייער קלוגער יונגערמאן, דא אין קלאס האט ער גערעדט מיין שפערל ווערטער, ער האט פארציילט אונז, אז ער שעמט זיך צו רעדן אינדרויסן. ער איז שטיל און בסמעדרישז הייסט ער א שטילער מענטש. דא האט ער נישט אויפגעהערט צו רעדן. מענטשן האבן געפרעגט וואס צוקומט צו דיר קאויס זעסט דיך אזוי געשמאק? זאגט ער יא יא אבער אינדרויסן רעד איך נישט. ער האט געהאט א זיידע א רעבע. אבער ער האט געהאט אסאך טעיות און א קלוגע קינד. האט פון זייטן אריינגעזאגט די רבי. עלטערן איך ווייס מענטשן ארום געזאגט הער שוין אויף צו רעדן דו קליינער שוטה דו איינגערעדטע טיפש ווער ביסטו?
ס'קלינגט, ס'קלינגט אים נאך אין די אויערן, יעצט זאגט מען, קאמאן רעד שוין אביסל, האב אביסל קאנפידענס, פון ווי? פון באגנב'עט געווארן, אויסגעליידיגט געווארן, סאו די בעסטע, איינער פרעגט מיך וואס איז צו טון, טאמער יעדער דורכגאנגען להשיג, וואס צו טון מיט די נעקסטע דזשענערעישאן, הו הלוואי, די וואס חבר'ט מיט גוד פיפל וואלען ביקאם גרעיט, חבר'ט מיט זיי אויך היינט אסאך, אבער ס'דא גענוג מענטשן, וואס די ערשטע מאל זיי גייען דורך די קורס זיי זענען ביזי ליקינג דער וואונדס, די פירסט העוו טו אפגרעיד פון בעד טו גוד, און דעמאלטס וועלן זיי חזר'ן נאכדעם איבער די קורס, איי אינקארעדזש פיפל טו גאו אראווער וויט דעם ווידין דעמסעלווס אפאר מאל עז א גרופ, זיי חזר'ן עס איבער און הייבן עס אן צו שטייגערן ווייטער און ווייטער און ווייטער,

מ'איז מוותר, מ'איז מוחל איינער דעם צווייטן, מ'רעספעקט איינער דעם צווייטן מורא'דיג שטארק. מאך זיכער דו קריטיקירסט נישט די קינדער. אפילו מ'דארף זיי מחנך זיין, מיינט נישט מ'דארף זיי געבן קריטיק. אמאל האט מען געמיינט מחנך מיינט פראסקעס. נאך אמאל געזען נישט ממש פראסקעס. חושך שפתי שונא בנו מיינט נישט די ליטערעל אפטייטש נעמען א שטעקן און אים שלאגן. ווייניג מענטשן נעמען א גרויסע שטעקן און שלאגן. ס'מיינט אז מ'דארף זיין שטרענג. מ'דארף האבן א דראג. מ'דארף האבן. מ'מוז האבן. שטארקייט און שלעכטסקייט איז נישט די זעלבע זאך. ווען א קינד באקומט פראסקעס אדער פראסקעס פון די מויל, עמאושענעל פעטש, ס'פילט נישט ווי לאוו, ס'פילט ווי העיט. אפשר די איינציגסטע מאל וואס ער כאפט אז ס'איז נישט געווען קיין העיט איז ווען ער טוט עס צו זיינע אייגענע קינדער און ער זעט אז ער מיינט נישט קיין העיט, ער מיינט נאר לאוו אבער. כ'מיין דיין גוטס.
און ער מיינט טאקע. כ'מיין טאקע. אבער די קינד פילט עס נישט.
ווייל די זויגער זאגט זיך מען געדענקט עס נאך, מען פילט עס נישט, עס טערט אווער עס צו פארשטיין, אמת, אבער ביז אהין וועל איך נישט פארשטיין, דאס מיינט אז עס לאזט איבער א נעגעטיווע רושם, מען דארף האבן דיסציפלין, ס'איז דא אמאל דא פונקט פארקערטע פראבלעם, אז ס'איז דא עלטערן וואס קענען נישט האבן נישט קיין דיסציפלין, זיי זענען געווארן אזוי געפאנישט, אזוי קריטיקירט, אזוי אראפגעריסן, אז זיי לאזן די קינדער טון אלעס, די קינדער קענסטו זיי קאנטראלן ביים נאז, איינע פון די זאכן וואס מען לערנט דא שטארק צו זיין אסרטיוו, זיך נישט לאזן מעניפולעיטן פון אנדערע מענטשן, נישט פון קינדער, נישט פון אנדערע, נישט פון ביזנעס און אלע זאכן. צו זיין שטארקע מענטשן קען מען דאך האבן שטארקע זיכערע עלטערן אויך, מען קען נישט האבן אזעלכע עלטערן. א שטארקע סטראנג פעירענטס מיינט נישט סטראנג מיט די הענט. ס'מיינט שטארק נישט שלעכט. לאמיר נעמען דעם ווארט שטרענג און זאגן נעם אוועק די ווארט שטרענג איז נישט גוט. אונז וויל מיר נישט זיין קיין שטרענגע עלטערן, קיין שטרענגע מלמדים, קיין שטרענגע מענטשן. אונז וויל זיין גוט, ווייעך, ווארעם און שטארק. שטארק און ווארעם איז די סיקרעט. שטארק, ס'מיינט שטארק. אז מ'דארף גיין שלאפן דארף מען גיין שלאפן. אז מ'דארף עסן דארף מען עסן. דארף זיך דארף אויפהערן צו קריגן דארף זיך אויפהערן צו קריגן. יעדע שטוב מוז האבן א דיסציפלין פראגראם. דו מוזט וויסן וואס גייט געשען ווען דער קינד דער פאלגער נישט. און טאמער נישט, אדער וועסטו ווערן אויפגערעגט און זיך נעמען שרייען אויף זיי אדער קריטיקירן שארף וואס האט א לאנג טערם נעגעטיוו עפעקט. אדער טוען זיי וואס זיי ווילן האט אויך א לאנג טערם נעגעטיוו עפעקט אז זיי פילן ס'איז א הפקר וועלט. זיי ווערן אדער ספוילד אדער געצערטלט אזוי זיי קענען נישט דערהייבן שפעטער אליין.

ווען איך בין געווען אין להשיג איז נאך נישט געווען להשיג אזוי ווי מען זאגט די פאפלער זאך וואס מען האט געהאט טויזענטע מענטשן עס איז נאך געווען אין די הונדערטער דעמאלטס און און געלייט אינגערמאן איז נאך געווען אין בית מדרש און געזאגט אז איך בין א להשיג גרעדזשעט איך געדענק אה יא יא וואס וואס לערנט מען דארטן היינט ווען איינער זאגט אין בית מדרש ער איז א להשיג גרעדזשעט מאסט אוו די טיים די רעספאנס איז אז אה דו ביסט אויך א לייסענס עידזשענט, איך דארף טאקע גיין ווער ווער ווער, יא געב מיר די נאמבער, לייק מענטשן ס'איז שוין געווארן א זאך לייק מען זעהט אזויפיל אינגעלייט קומען ארויס לאו דו און עגעין לאו דווקא די אינגעלייט זענען געווארן מיליאנערן באט די אינגעלייט און די מענטשן זענען געווארן מענטשן דעי ביקעים פיפל לייק רילי גוד סטראנג פיפל קאנפידענט מענטשן און ס'איז שוין היינט געווארן אז א מענטש יעדע מענטש אין די חרדיש אין די חסידישע וועלט אין די קלייענטעל וואס להשיג סערווט קען פינף זעקס מענטשן צו צען מענטשן וואס זענען געווען אין להשיג יעדער איינער קען דאס וויטש מיענס סאיז שוין אזויפיל דאס. היינט האט מיך גערופן א אינגערמאן ער זאגט מיר ער וויל זיך איינשרייבן האט זיך איינגעשריבן צו די קורס די קומענדיגע קורס דא אין בארא פארק און ער זאגט דארפסט וויסן איך וואוין אין לינדען אפאר פון מיינע חברים זענען געגאנגען צו להשיג איך בין ממש דזשעלעס פון זיי איך האב זיי געקריגט איך קען זיי נישט, בעסערע סאליד פיפל, געשמאקע מענטשן, ערענסטע מענטשן, זיך אוועק געשטעלט אין אלע תחומים אין זייער לעבן, אסאך אסאך בעסער, איי פיל לעפט ביהיינד זאגט ער מיר, איי גאטא סיין אפ, איי גאטא סיין אפ, סאו דעטס דזשאסט איט, איטס פיפל לייק יו, פיפל הו דזשוינד די קלעס, הו די עליט פיפל, די ערשטע מענטשן וואס זענען געקומען, און אלע מענטשן, יעדע מענטש וואס קומט האלט די מארק און זיך, איטס א ספעשל פעמילי לייק ווי סעי, באט די ערשטע מענטשן וואס געבן א גוטע נאמען, ווייל זיי האבן געוויזן פאר יעדן איינעם וואס דאס מיינט א להשיג גרעדזשועט, ס'איז נישט סתם מ'גייט דורך א קורס, מ'לערנט אפאר זאכן, מ'האט אביסל פאן, ריעלי אינטערנעלייז, ריעלי גראו, ביקאוז די פראסעס אויף וויאזוי אונז לערנען דא איז נישט סתם לערנען אינפארמעישן, ווי עקסערסייז איט, מ'איז דבוק חברים, מ'ארבעט שטארק צוזאמען, טו פיניש אן א פריוויעס פוינט, כ'האב עפעס אמאל גערעדט וועגן וועגן שטארקע אדער געזאגט וועגן שטארקע עלטערן, ס'איז דא נאך איין נקודה וואס איז מורא'דיג וויכטיג, סיי פאר שלום בית סיי פאר די חינוך, איז טאקע די סאבדזשעקט פון שטארקייט, איך מאך אז אזא סטעיטמענט. בערך. ס'איז אלמאסט אימפאסיבל פאר א מענטש צו האבן א אמת'דיגע שלום בית, א אמת'דיגע גוטע רילעישאנשיפ מיט זיין ווייב, אויב ער איז נישט קיין שטארקער מענטש. אויב איז ער א שוואכער מענטש, ווערי דיפיקולט פאר הער טו טראסט הים ענד רעספעקט הים. ס'איז זייער אסאך אין גלייב, ס'איז די איינציגסטע טעם וואס זיי האבן, איי דאנט פיל, איי דאנט פיל אינאף רעספעקטעד. די שאלה איז פארוואס? פארוואס זאל מען דיך רעספעקטן? איבער וואס? ביסט א קינד אין שטוב? פאר דעם זאל מען דיך רעספעקטן? מען דארף פאר דיר אלעס טון? דו האלטסט און דו ליידסט נישט? ביסט א שטארקער מענטש? ביסט א פארנעם? עס איידל, עס וואויל, איידל איז זייער גוט, ביישנים רחמנים גאב לחסדים, אבער נישט פון שוואכקייט, א שטארקער מענטש וואס איז איידל איז גוט, ווי זאגט מען א מאריטשקע וואס איז א ענב איז נישט קיין ענב, איז א מאריטשקע, א שטארקער דזשיראף, א גרויסער מענטש. א גרויסער וואס האלט נישט פון זיך גרעסער פון א צווייטן, די מין אן וואס שיין א מענטש צו הייסן אז ער איז משפיע, ער גיבט, ער גיבט רילעישאנשיפ, ער גיבט ליבשאפט, ער גיבט זיין צייט, איז ווען ער גיבט, נישט אז ער איז צו שוואך און ער קען נישט זאגן ניין און ער מוז, מען נעמט פון אים און ער פילט זיך בא'עוול'ט און ער ווייסט נישט וואס צו זאגן, שוין שוין, מ'דארף זיך טון פאר שלום בית, געהערט אזוי פון די חתן רבי און די מדריך, מ'דארף זיך טון פאר שלום בית, אזוי ווי איך זאג די מענטשן, מ'מוטשעט זיך, מערידזש איז הארד ווארק, מערידזש איז נאט הארד ווארק, איטס איזי, איטס אנלי הארד ווארק ווען ביסט שוואך, און די און די מוזט נעבעך טון זאכן וואס איז שווער צו טון, ביסט מקריב, ווען ביסט שטארק טוסט אויך אסאך, ווייסט וואס די טוסט? די טוסט חסד, די טוסט גוטס, די ווילסט געבן פון דיר, דו רייסט נישט קיין שטיקער פון דיר, דו פרייסט זיך צו געבן, נישטא קיין בעסערע מענטש אין די וועלט וועם דו ווילסט געבן ווי דיין אייגענע ווייב און קינדער, אבער דו קענסט אויך זאגן ניין, קענסט אויך זאגן ווען דו קענסט נישט געבן אדער ווילסט נישט געבן, סאו ווען די יא איז א גאנצע יא, ווייסט ווען יא איז א גאנצע יא, ווען א ניין איז א גאנצע ניין. און די פשט איז נישט אז מען זאל, מען קומט דא אהער זאגט ווערט מען דא פראפעשענעל ניין זאגערס אדער פראפעשענעל שלעכטע מענטשן סעלפיש פיפל, פונקט פארקערט, סאך ווייעכע מענטשן לויפן אוועק פון סאסייעטי, לויפן אוועק פון זיין ווייב פון די קינדער, זיי זאלן זיך זאגן גמרא, כאטש קען פאסיג זאגן דעם טוב און יענע זאך, און זיי קען, אסאך ווייעכע מענטשן מאכן ארום זיך גרויסע שעלס, קום נישט צו נאנט צו מיר ווייל כ'האב מורא, כ'האב מורא אז מ'וועט א חידוש, כ'קען נישט, זאל איך באהאלטן מיך פון די וועלט, אדער כ'רעד נישט צו קיינעם נישט, אדער כ'זאג גלייך ניין פאר יעדן איינעם, וואס איז מיר מורא וואס מענטשן וועלן, עז עז זיי סעי, מ'געט מ'געט אים א פינגער וויל ער א האנט,

ס'פעלט אין די חינוך, קינדער קענען נישט טראסטן א מענטש קען נישט זאגן ניין. די האסט געזאגט יעצט זיין האסט געזאגט שטארקייט צווישן צוויי שטארקע מענטשן, אונז רעדט מיר נישט פון אונז רעדט נישט פון די ווייב יעצט מ'רעדט פון אינגערמאן ווען די ווען די מען אין די האוז איז שטארק אינאף און ווי זאגט שטארק און ווארעם יא. די רעסט פאלאוס אלאנג ביקאוס די סעקאנד די קענסט מיט דעם זיך נישט מיט דעם מענטש דא מיט דעם אינגערמאן די קענסט זיך מיט אים נישט ארומשפילן, און אגעין, די גוטע מערידזש איז די האנדרעד פאונד וועיט, באט אין ארדער צו קענען אויפהייבן די האנדרעד פאונד וועיט און עס זאל נישט זיין שווער דארפסטו האבן קודם די סעלף עסטיעם איז צען פונט, די קאנפידענט דעיס איז צען פונט, די אלע זאכן וואס מען לערנט אויס אין להשיג איז א באנטש פון טען פאונדערס וואס די הייבסט עס אויף איינס, און ס'איז נישט אז די לייגסט אראפ און די נעמסט די נעקסטע, די הייבסט אויף די צען פונט פון איין זאך, נאכדעם נעמסטו צו נאך א צען פונט, נאך א, איט אקיומעלעיטס. אז ביי די טיים דו קומסט אן צו די האנדע צו די שלום בית איז עס איז עס איזי און דאס איז וואט איט איז. איי שלומי איי נו איי לאוו יו איי פארגאט וואי, דיינע עקספרעשאנס אין די שלום אמעזינג אמעזינג אמעזינג ווארק.
באט אז מען האט פריער גערעדט וועגן א לייטער, מענטשן ווילן אנקומען צו די אויבן פון די לייטער, נאו די מציאות איז אין די וועלט איז מענטשן האבן אגאנצן צייט ירידות, נאו ווען יו סטארט אין די טאפ אוו די מענטשן האבן ירידות אין די וועלט דעיס אפס אנד דאונס ירידה לצורך עליה ירידות און עליות שערי יפול צדיק וקם יעדע מענטש וואס כדי צו קענען אויפשטיין און כדי צו קענען פריווענטן פון די ירידות צו זיין מיט א קנאק אז מ'זאל זיך נישט קענען דערפון אויפהייבן דארף די לייטער ווען די ביסט אויף די טאפ זאך דארפסטו האבן די אלע סטעפס ארויף וויטש מיענס יו העוו טו גאו אפ וואן סטעפ עט ע טיים וואן סטעפ עט ע טיים איף יו סטארט פרום די טאפ

קריך שוין ארויף אויפן אויפן זעכצן שטאק, דארף דאך האבן דעם עלעוועיטער. סאו מען האט גערעדט א מינוט אפאר מינוט צוריק וועגן וועגן חינוך וועגן יא וועגן יא שלאגן נישט שלאגן כ'האב געהערט זייער א גוט ווארט דא דער פסוק אין פרשת כי תצא כי יהיה לאיש בן סורר ומורה אני שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרב ולא ישמע להם כ'האב געהערט צוויי פשטים אין די פסוק כ'בין זיכער דו האסט עס שוין געהערט און עס איז אינטערעסאנט ס'איז גוט מענטשן זאלן דאס הערן ס'איז דא צוויי פשטים כ'מיין אז ביידע קומט פון צאנז רב צו אטליסט איינס פון זיכער קומט פון צאנז רב. און זאגט ער אזוי, כי יהיה לאיש בן, א מענטש האט א זון, מזל טוב, האט א קינד, סורר ומעורר, ענני, שמעיה בקול אביו, בקול אמו, אבער טאמער הוא ישרא י, סאו דעמאלטס זאלסטו וויסן אז לא ישמע להם וועט ער דיך נישט אויסהערן, דאנט טארטשער הים טו מאטש, קוק אויף די זאגסט דא די מעשה פון פנחס ברייער, ס'איז געזאגט ביי שבת קרב תנים ווי דער בחור זאגט ער גייט אפפארן, און ער זאגט נאך שבת פאר איך אפ, קומט נאך שבת און דאווענט ער דאס אלעס, און דינסטאג די טאטע פרעגט אים איך מיין וואס האסטו דיך אזוי געהייסט אן, זאגט ער סא איך מאגען פארן שבת נאכמיטאג, באט זייט דעמאלטס אינטערסאנט אז דו זעסט אז איך דאווען יא, דו זעסט אז איך טו דאס, זייט איך בין אפגעפארן. שפעטער די צווייטע פשט אין די פסוק כי יליש בן זאגט ער איז אזוי כי יליש בן א מענטש האט א קינד, סורר ומעורר, דו ווייסט ווען? ווען עס איז אינני שומע בקול אביו ובקול אמו, ווען די קול אביו און די קול אמו זענען נישט די זעלבע, דער נער אז ס ה עס איז נישט בקול אביו ואמו, עס איז נישט דער נער אליין, עס איז צוויי עקסטער, נאט אן די סעים פעידזש, איך זאג אייביג אזוי, א מאן און ווייב דארפן נישט אייביג זיין אויף די סעים פעידזש, באט טו עס אוטסייד. יעצט געהערט צו ר' מעכל שטיין וואס האט פארהען די וואך פרק אבות האט ער געזאגט יעדע איינער האט קריגעריי מיט די ווייב טאמער ער האט ער געמיינט מער זאגן האטש קריגעריי מיט די ווייב איז איינע פון ענק צוויי נישט געזונט זיי זיי זאגן קריגט זיך נישט נאר איך זאג העלטי קאפלס די דיפרענס צווישן העלטי מערידזש און אנהעלטי מערידזש איז נישט אז מען קריגט זיך וואס געשעט נאכן קריג? וויאזוי קריגט מען זיך? מען צוקראשעט זיך? מען קריגט זיך? מען ווערט נישט צוקריגט? אפילו מען איז באליידיגט? מען קען צוריקקומען? ס'גייט נישט דורך וואכן חדשים ביז מ'איז צוקריגט, מען נעמט זיך בלאזן איינער פון צווייטן. ס'ווענדט זיך וויאזוי. מען דארף זיך אויסלערנען די רולס אוו ענגעידזשמענט הייסט עס. אפילו אין וואר דארף מען וויסן וואס מען קען טון און וואס מען קען נישט טון. די סורפרייזינג פארט איז נאכאמאל, שוואכע מענטשן ווערן נעסטי, ווערן גערעגט, איך זאג אלעמאל די ווארט, שלעכטסקייט איז די שטארקייט פון שוואכע. שוואכע מענטשן ווערן אסאך מאל מורא'דיג מורא'דיג שלעכט, מורא'דיג ביטער, ביז זיי זעהן זיך אזוי סטאק דארט און פראסטרעיטעד. ביי די טיים ער רעדט שוין איז עס פראסטרעיט ביזן ענד. שטארקע מענטשן קענען זיך האלטן, זיי קענען זיך בעלענסן, זיי ווייסן וואס יא צו זאגן און וואס נישט צו זאגן. סאו אפילו ווען מען קריגט זיך זאגט מען נישט אלעס, מען גיסט מען נישט אויס די גאנצן די גאנצע מעשה ווי המן'ס טאכטער מען זאגט וואס מען האט צו זאגן און מען קען זיך איבערבעטן שפעטער. סאו איך האב אריינגעבאמפט נישט לאנג צוריק און דאס איז סאמטינג מעיבי ס'איז אביסל איפי וויפי דאס איז דשאסט מיין פרי אדווייס צו די צו די אנדערע זייט פון די קאנטרי פאר די פאר די רוינים. זייער א פריינטליכע שמועס. יא באט די די די אדווייס וואס איך געב יעצט איז עז א קאנסומער אלס א קאסטומער אלס א גרעדזשועט פון להשיג איך האב אריינגעבאמפט ריסענטלי איינגערמאן און איך האב אים געזאגט איך מיין כ'האב נישט געוואלט זאגן אזוי דירעקט אין פארעם אריין איך האלט דו דארפסט גיין צו להשיג ווייל להשיג האט מען אויסגעלערנט מען דארף זאגן פאר א מענטש קריטיק אין א וועג ווי ער קען זיך אלץ ראטעווען זיין כבוד נעווער בארק סאמבאדי אפ א טרי און זאג דארפסט גיין צו להשיג ניין איך דארף נישט גיין צו להשיג סאו האב איך גערעדט צו די אינגערמאן צו זיין צו זיין טאטע זאגט ער מיר יא וואס קען איך טון זאג איך איך ווייס נישט איך האב אים געאפערט צו גיין צו איך וועל אים באצאלן צו גיין צו להשיג באצאלן פאר א מענטש גיין צו להשיג איז איז נאט די רייט טינג, איך בין געווען אין עסקנות אמאל און מענטשן פלעגן מיך אלץ אויסנוצן, איך האב נישט געטשארדזשט קיין געלט, א הענגמאן דארף וויסן אזוי, די סוקסעס פון פון אזא קורס ווען א מענטש גייט עס נעמען, יו העוו טו פעי פאר יור אינפארמעישן.

באט די די אינפארמעישן וואס כ'האב באקומען, ווען איך גיי היינט צוריק און איך קוק אין די אין די אין די פאלדער וואס יעדער איינער גייט אהיים מיט אזא להשיג פאלדער, ס'איז שוין ארויף געווען בויס, מיינס איז נאכנישט געווען, מיינס איז גאנץ געווען אריינגעשטעקט אזא אזא בלויע פאלדער. א ווייסע פון סטעיפלס אזא ווייסע פאלדער? אדער א בלויע פאלדער? א די בלויע.
בלוי, די ווייסע איז געווען אנפאנג, שפעטער ווען עס איז געווארן אויך נישט געווען צו סאך פעיפערס האט מען אלס צוגעגעבן די בלויע, מען האט ארויס, מען האט, נישט נאר, מען האט ארויס גענומען די אלטע פעיפער און אריין געלייגט אין די נייע פאלדער, מען האט נישט געגעבן קיין צווייטע פעיפער ווייל עס איז א שאד געווען די געלט, און פון פופצן דאלער וואס האט מען שוין אלס געקענט. כ'האב אנגעהויבן די שמועס האב איך דארט כמעט אריין געבאמט אין די, אין די, אין די, אין מיין, אין מיין להשיג פאלדער. העפענס טו בי כ'האב עס דעמאלטס אויפגעמאכט היינט צופרי און כ'האב אריין געקוקט אהין און דארט. דאס איז ארויפגעקומען צו מיר אין דיינוג רום, איך האב אנגעהויבן איינזעהן אז דא דא אזויפיל אינפארמעישן וואס איך איך מאך אויף איך מאך אויף ביי ביי עניוועיר אין די אין די זאך און איך הייב אן איך הייב אן קוקן איט ברינגס מי בעק מעמאריס ווען רבי אידל איז געשטאנען וועלכע רבי אידל? איים סארי ווען אידל איז געשטאנען און און אמאל פארגעסן. וויטש וויטש איז בינג ריעל העיר וויטש איז בינג ריעל ענד נעטשרעל באט אונז ווער ראנינג אוט אוו טיים באט. ס'ברענגט צוריק די, איט ברינגס יו בעק די מעמאריס, מאכסט צו די אויגן א סעקאנד, די הייבסט דיך אן די מיינד, און ס'איז עקטשולי די פרישט דיך אויף און די געדענקסט, און און ס'איז נישט דא א טאג וואס א מענטש קען אריין קוקן אין דעם אין די אין די אין די אין די פאלדער און זיך דערמאנען זאכן וואס מ'האט געלערנט אין די להעשה קורס, דעט איט וויל נאט איט וויל אלוועיס, די עסט אלעמאל טרעפן אין דיין טאג עפעס ווי די טעקניקס און די זאכן וואס מען האט דיך אויסגעלערנט אין להשיג עפלייס טו יור דעי ווי די זאלסט נאר זיין. איינער האט געשיקט א לעצטענס א פיקטשער ביי אים אויפן קאמפיוטער, ס'ליגט נאך די וואך צוויי, היינט איז שוין צוויי בוקס. אה צוויי? אז ס'איז דא ערשטע חלק פון די קורס איז ביז מנהיגות, און נאכדעם איז די צווייטע חלק קורס פון מנהיגות און ווייטער. אבער די אינער קינד האט דאס געזאגט, אז זאגט ס'איפי, און איך וויל צולייגן צו דעם, זאגסט זייער גוט, א מענטש דארף האלטן דערביי, א חלק מאל אז מען צאלט נישט האלט מען נישט דערביי, יענער צאלט. איך וויל דיר אויך זאגן, ס'איז דא קאמפאניס וואס צאלן פאר זייער ארבעטערס צו קומען. איינער האט מיר אמאל געזאגט ער האט געהאט אזא חכמה, ער זאגט פאר די ארבעטער, איך צאל דיר די גאנצע בתנאי ביסטו ביי יעדן איינס, אז נישט ביסטו וועלכע דו פעלסט מוזטו צאלן. אנדערע צאלן האלב, אנדערע צאלן דריי פערטל, כ'האב אסאך עלטערן וואס שיקן די שיקן צאלן פאר די קינדער, ס'איז נישט אלעמאל די די מעזשור צו ער האט געצאלט, נישט יעדער האט די געלט פונקט צו צאלן, עס איז זייער שיין צו צאלן פאר אנדערע מענטשן אויך, באט די מעזשורמענט איז, די האלטסט דערביי? אמאל זאגט מיר איינער איך וויל שיקן מיין זון, ער האלט דערביי אדער דו האלטסט דערביי? אז דו האלטסט דערביי קום דו, אבער ער האלט דערביי קען ער קען. איך טוה אין דיווארס מידיעישן, איך פלעג אמאל טוהן איך טוה שוין נישט היינט, באט די מענטשן פלעגן מיך אלס אנקאלן, כ'האב א חבר דא, זאג דער חבר זאל מיך קאלן, נא אפשר ער גייט דיך נישט קאלן, דו קאל אים, זאג איך נא נא נא, דאזענט ווארק דעט וועי, יו קאם טו מי, סאו צו איינער צאלט בפועל די געלט צו זיין באלעבאס, צו זיין טאטע, זיין שווער באצאלט עס, מיט דעם מען דארף האלטן דערביי. ער האלט דערביי צו ארבעטן אויף יעדע שיעור פון אנפאנג ביז צום סוף אויף אלע עקסערסייזעס דא אינעוויין און אין די אייגענע שטוב ווייל דאס איז די סיסטעם און דאס ארבעט דעמאלטס קומט מען נאך מער צו שם די אייבערשטענס הילף סייעתא דשמיא ער טרעפט זיך אליין עס קומט געוואלדיגע גרויסע כוחות צו אזא לעוועל אז קיינער גלייבט אפילו נישט כ'האב נאך נישט געטראפן דעם מענטש וואס ווען ער געענדיגט האט געזאגט כ'האב געוואוסט וואס כ'גיי אנקומען קיינער גלייבט אפילו נישט וואס ער גייט אנקומען.

פון די פון עניבאדי אין די גאנצע וועלט, און די זעלבע זאך ווייס איך אויך אז זיין בלוט איז אויך נישט יותר פון מיינס. סאו אויב אזוי וואס דארף איך ווילן ווייניגער ווייל איינער האט מער געלט אדער מער כבוד אדער מער יארן אדער מער חכמה, ער איז קלוגער פון מיר, ער קען עפעס בעסער פון מיר, אבער מיר זענען ביידע מענטשן, נישט קלענער נישט גרעסער, אונז זענען מענטשן, און יעדער האט זיך זיינע כוחות און זיינע שליחות'ן און וואס ער קען אויפטון אויף די וועלט און מאכן די וועלט א בעסערע פלאץ. איינע פון די זאכן וואס איך האב ליב געהאט פון די קורס און ווען די זאגסט אז די ביסט נישט גרעסער און דיין בלוט איז נישט רויטער פון דאס אידל ווען ער געט די שיעור שטייט ער נישט ביי א שטענדער, ער שטעלט זיך נישט אוועק ביי א שטענדער, אקעי מורי רבותי, ער איז סאמטיימס דיס איז דיס איז אלאט אוו טיימס האו הי זיצט און ער רעדט צום עולם, חברה איך בין דא מיט ענק, וויר אלל אן די סעים פעידזש, דא איז די איינציגסטע מאל איך רעד מיט אים דא א שיינע טיש אין ביטווין, באט די די.
יו קענט בלעים מי, איי גאטע מעיק סאם סאם פראטעקשענס.
באט די וועג וויאזוי די שיעור ווערט אראפגעגעבן איז יו פיל קאמפארטעבל די פילסט ווי סשטייט א מענטש וואס ער האט די טולס וואס ער געט איבער פאר די אינגעלייט, איך בין ארויסגעקומען און עגעין די וואס כ'האב פריער געזאגט די סעיאינג פון דאונט מיט יור הירא איז אפגעפרעגט יו נאו וויי ביקאוז ווען די הירא איז א ריעל הירא יו וואנט מיט דעט הירא און עגעין איך קען מיך שוין מיט אידל שוין א לאנגע צייט. א מיינער שלומי דאם א הירא א מיינער און און סאיז א געוואלדיגע אחריות הונדרעט פראצענט ס'איז א געוואלדיגע אחריות, ס'נעמט אן אחריות פאר א מלמד, א מנהל, עניבאדי וואס לערנט אויס פאר אנדערע מענטשן אז דו גייסט אויפן גאס דארפסט ביהעיוון דיפרענטלי, איך מיין יעדער איינער, אויף די גאס איז נאך א זאך, אויף די גאס איז נאך א זאך, די פעקט דעט פיפל קאם העיר און איי קנאו דעי דיפענד אן איט, סאם פיפל טעל מי אפענלי, דיס איז מיי לאסט סטאפ, אויב איך ווער דא, איך גיי דא דורך די גאנצע זאך און איך טרעף עס האט עניוועי נישט געארבעט, דען איי גיוו אפ, כ'מיין, כ'קען עכ פ נישט מאכן פאר מיר. מיר איז היינט נאך אויך אייגענע, איין טאג האב איך געוואונען א עסק, דען מוז איך מאכן עפעס פאר מיר. איי העוו דעט רעספאנסיביליטי אן מיי שאולדערס טינקינג דעט איי גאטע מעיק שור די מענטש ריקט זיך, ווייל טאמער נישט, איי דאנט וואנט טו בי די נעקסט פערסאן וואס געב אפ אן אים, און הי גיווס אפ אן הימסעלף. די טאפעסט ווארק איז ווען א פערסאן ארבעט אויף זיך, דאס איז די אחריות און די זכות, איך דאנק די אייבערשטער אז אונז האמיר אן אפערטוניטי און א מעגליכקייט צו העלפן אזויפיל אידישע קינדער. אקעי, סאו ביפאר ווי גאנא גאו אן טו די קלאוזינג גיי איך דיך פרעגן א קוועשן, איטס גאנא בי א ליטעל ביט א טאף וואן, און איך גיב דיך יעצט א, איך זאג דיר פון, פון, פון ביפאר איי עסק יו די קוועשן,

האבן אונז קורסעס. סאו בלייבט נאך אונז איבער זונטאג. איך פלעג פארן פאר קאוועס פלעג איך פארן אויף מאנטריאל. מען מוטשעט מיך. איך באקום נאך היינט באקומען אימעילס נאך וואס זיי קומען צוריק ארום צו מאנטריאל. קען זיין דאס איז אויך אויף די אדזשענדע. באטטאם ליין איז לעיקוואד קען אריינקומען דא. איך רעד נישט פון די.
מיין קוועשן איז געווען צו ס'איז דא אויף די הארייזן פון קיין אויף די ברענטש אוט אריין טרעינען מענטשן וואס. דעס מייט בי אן עווענטואל וויזשן. עט די מאמענט. למשל די פלאץ ווי זעסט יעצט, א יאר און א האלב צוריק גענומען, דאס איז פארט פאר וויזשען אוו גראוט, ארויסגעגאנגען פון די קליינע פלאץ און א גרויסע פלאץ, און די קארענט טראדזשעקטארי וואס אונז האבן באוואקסן איז, דערווייל טוהן מיר אונז סיי די קורסעס ביינאכט, די טרעינינגס, סיי וואן אן וואן דורכן טאג, און סיי אריינגיין אין קאמפעניס, טרעינינגס אין קאמפעני, קאמפעני טרעינינגס, קארפערעט טרעינינגס, אונז וויל מיר אויכעט זיך אויסברייטערן אסאך מער שיעורים, אסאך מער קורסעס, און אסאך מער ספעסיפיק טאפיקס. דער טאפ דער קורס הייסט קורס למעלה איז פאר יעדן איינעם. יעדער מענטש קען פון דעם שטייגן, יעדער מענטש דארף עס האבן, יעדער מענטש וויל עס האבן, און יעדער מענטש עס קומט נישט קיין חילוק וועלכע פלאץ אין לעבן ער איז, איז מורא'דיג מצליח מיט דעם, מיט וואס ער טוט. נאכדעם האבן מיר ספעסיפיק קאורסעס, כ'האב שוין געמאכט איין נאך א קורס וואס איז דא די לעצטע פאר יאר, דאס הייסט קורס להשכיל, וואס איז א ביזנעס קורס, ווער עס למעלה איז פאר די מענטש און עס העלפט אויך פאר די ביזנעס, דארט וואס איז פאר די ביזנעס און עס העלפט אויך פאר די מענטש. יענץ האט צוועלף סעשאנס, אין נעגאושיעישן, אין טיעם ליעדינג און כדומה, ליעדערשיפ אין ביזנעס, און נאכדעם איז דא ספעשל קורסעס ארבעטן יעצט אויף סעילס, בעזהשם וויל האב אנאדער סעילס קורס, א סעפרעט פאבליק ספיקינג קורס, א סעפרעט קורס פאר לידערשיפ, פארשידענע, אין אונזער וויזשען איז פארשידענע קורסעס וואס קען מען סערוויסן אז יעדער מענטש וואס וויל זאל קענען דורכגיין, איין קורס איז געווען לעצטענס א חידוש דעם בין הזמנים, איי האופ טו קאנטינעו יעדן בין הזמנים א געוואלדיגע סמעשינג סוקסעס, ווי קאלד איט להשיג דזשוניער, צעירה להשיג, געמאכט פאר בחורים העכער אַכצן יאר, די עידזש צווישן בחורים און חתונה האבן, ס'איז א חילוק אויף הלכות חתונה מאכער, וואס ער דארף זיך אויך לערנען צו זיין ארויס פון ישיבה, שטיין אויף אייגענע צוויי פיס, קענען גיין ארויסגיין פאר בשו, ווייסן וויאזוי מיט זיי צו רעדן, איינער א בחור האט מיר אפילו געזאגט, איך האב מיר געהאלטן שוין נאך א בשו, דאס האט זיך נישט געקענט רעדן געהעריג, ס'איז געווארן אויס, מען דארף קענען רעדן, מען דארף קענען קאנעקטן, נישט אזוי מורם פארקערט זיין שטארקע מענטשן,

און הערן פירסט הענד אינפארמעישן און פירסט הענד וואטעווער ווי העד די קאנווערסעישן העיר פון א מענטש וואס האט שוין געהאלפן טויזענטע טויזענטע ליטערלי טויזענטע מענטשן און די אייבערשטער זאל העלפן אז לאנגע געזונטע יארן זאל וויסן מיינע ברכות האט א שטארקע כח.

וואט א פלעזשער, וואט אן אנער, שלומי, הצלחה פאר אונז ביידע, פאר אלע מענטשן וואס קוקן עס, און אלע מענטשן וואס קומען צו די קורס, און קומען נישט צו די קורס, יעדער זאל שטארק מצליח זיין אין אלע ענינים. וואס איז די פארום פון להשיג פאר מען גייט?
אייט פאר פאר להשיג, אדער גיי אויף להשיג דאט קאם.